Үтүө күнүнэн төрөппүттэр уонна иитээччилэр мин э, Дария Федоровна Тимофеева аатынан э, тыллыматааҕы күнчэн оҕо уһуйаанын иитээччитэбин. Бүгүн мин эһиэхэ кэпсиэхпин баҕарабын оҕоҕо хайдах ый кэмнэрин уонна оҕо 12 ыйы ый суолтатын уонна өйдөбүлүн оҕоҕо хайдах чэпчэкитик тириэрдиэххэ сөбүй диэн. Ол инниттэн мин оҥордум таблица. Бу таблицабыт барыта уон икки ый көрдөрөр курдук сыыппараттан турар. Бу бастакы үөһээҥҥи сурааһыҥҥа бииртэн уон иккигэ дылы. Ол кэнниттэн кэрэллэр ыйдарбыт ааттара инникки букваларыттан хагалларна холобура бу тоҕсу оҕо көрөн тоҕуһу көрдөҕүнэ уже бу тохсунньу ый о олунньу кулун тута кулунчук уруһуйдан ыһыйдар муус устар муус уонна дифтону билэллэр ыам ыйа бэс уруһуйдан ыһыйдар бэс ыйа от ыйа атырдьах ыйа балаҕан ыйа бу алта чыылаттан алтынньы сэтинньэ ахсынньа бу барыта уон икки ыйбыт суол туга аата аны алларан түтүрэн көрөбүт биһиги бу ыйдар суолдалара холобура тохсунньу ыйга саамай бэлиэ күн суох бэлиэ күннэр ханныктары диэн саха итэҕэлинэн бу тохсунньуга тахсаллар сүллүкүттэр танка ыйа дэнэ оҕоҕо маны билиһиннэриэх барар да икки сый олунньу ообукуо олунньу тугу бэлиэтиилит бу ый саамай кылгас ый э уонна аллары өттүтүгэр хүлбэ үс чыыһыла оҕо маны көрөн билиэн сөп аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэрэ диэн олунньу кэнниттэн кэлэр үһүс ыйбыт кулун тута манна биһиги бары бэлиэтиибит ийэлэр кыргыттар күннэрин Уонна бу кулун тутар күн уруйдаммыт бу сааскы маҥнайгы ыйдьыт. Билиһиннэриэххэ сөп, муус устар төрдүс ый манна уже дьэ бу туохпут крышаттан таммахтар таммалаан уонна бу ый бүтэһигэр бу кытыытын диэки бүтэһэрин диэки уже хар анныттан маҥнайгы сибэккилэр ньукуһуннар тахсаллар та бэһи сый ыамыйа маны туох бэлиэ күн баарый тохсус-маай кыайыы күнэ э аны аллара өттүнэн торулга сүүрбэккэ бу туох ыппараны бу ыппаратын көрдөрөрүй бу ньукуолун сайыҥҥы ый Быт уже хаҕаланна диэн хахаларга Ньукуолун күн сайыҥҥы ыйбыт саҕаланна диэн. Так, алтыс ый, бэс ыйа бэс уруһуйдаах уонна оттотуор чороонноох. Бу манна сахалар бу бэс ыйыгар саамай ыһыахтыыр кэммит. Так, сэттис ый манна туой оҕолор бу отуруй отуруйа отуйа Манна ситэ дьэдьэн. Саамай бэри туохха дьэдьэнниир бириэмэбит биһиэхэ от ыйыга. Ахсынньы атырдьаҕыйа бу атырдьаҕы күүтэн аһыйдар манна ситэ отоннор уонна тэллэйдэр. Тохсунньу тохсунньуга балаҕаныйа бит балаҕан ыйын кытыытыгар манна биһи чураанчыгы уруһуйдааттыбыт. Ол аата оҕолор оскуола аһыллар кэмэ. Эһэ хаһан оскуола эккирэҕитий? баланан ыйын бастакы күнүгэр. Уонна бу ыйга уже от мас барыта саһаран биэрэр. Һэр онус ый, алтынньы ый манна буллаҕына он төрт чыһыл уруһуйдаммыт. Бу он төрт чыһыла бокурук таҥарата. Ол аата кыһыҥҥы күн мантан хаҕаланнар эбит. Былыргы хаҕаларга уже кыһыҥҥы күммүт саҕаланна кыстыкка киирэбит диэн уже кыстыкка киирбитинэн баралла кыһыҥҥы туох маннык бу туохха алтынньы бүтэһигин диэки уже кыстыкка түһэр уон биирис ый биһиэхэ бэлиэ ыйынан бу байанай ыйа манна биһиги аҕаларбыт убайдарбыт тыаҕа бултуу алтыы бараллар так уон иккис ый бары билэрбит курдук саамай күүтүүлээх ыйбыт бу ый бүтэһигэр бу кыдыытыгар олигнолуйдаатыбыт туох харыйа уруһуйа отут биир чыыһыланна бу биһиги биир сылбыт түмүктэнэр онтон бу он иккис ый кэнниттэн эмиэ иккистээн барыта маннык бириэмэбит дьылбыт кэммит маннык баран иһэр һэ аны аллараа өттүтүгэр биһиги тугу киллэрдибитий манна биһи көрөбүт халлаан күөҕэ от күөҕэ сырдыга от күөҕэ хараҥата уонна араҕас бу буоллаҕына бэлиэтиир дьыл кэмнэрин көрөргүт курдук бастакы ыйбыт тохсунньу олунньу кулун тутар уонна бу бүтэһик ый туох алтынньы, сэтинньи, ахсынньы бу кыһыҥҥы ыйдар диэн. Ол иһин бу барыта тугуна күөх красканы краскаланна. Сай сааскы ыйбыт от күөҕэ сырдыгынан краскаланна. Бу онтон ыам ыйын hüйбэк киһиниттэн сайыҥҥы ыйдан саҕаланаллар диэн бу туох бэс ыйа уонна Онто я. Мантан уже үрүҥ ээ туох көмүс күһүммүт биһэнэ атырдьах ыйыттан саҕалана бу суох балаҕан ыйа уонна атырдьах ыйа бүтүүтэ атырдьах ыйа уонна бу туох алтынньа бүтүүтэ уже кыһыммыт кэлэр диэн аны буллаҕына манна оҕоҕо итинник сөп быһааран биэриэххэ сөп уонна оҕону оҕоҕо э, боппуруостарынан э, боппуруос биэрэн оҕону сайыннаран олус үчүгэй. Холобура, киһи оҕолортон ыйытыахха сөп. Хаһан эһиги оскуолаҕа бараҕыт? Оҕо маны көрөн уонна көрөн сразу туох балаҕан ыйын бастакы күнүгэр оскуолаҕа киирэбин диэн хаһан ыһыахтыыбытый? Оҕо көрөн, бэс ыйыгар ыһыахпыт буолар эбит диэн. Һэ, или буллаҕына бастакы хаар хаһан түһэрин уже алтынньы ый бүтэһигин диэки уон түөрт дьыллаттан ыйбыт саҕалана саамай кылгас ый ханныгый кыйбаҕас дьылла олунньу ый диэн Э, өссө эти ыйытыахха сөп. Э, холобура, бу муус устар уонна бэс ыйын бэс ыйын иккэрдэтэ ханнык ый баарый? Ыам ыйа. Эбэтэр атырдьах айын иннит атырдьах ыйа ханнык иккэнниттэн кэлэрий? От ыйыттан кэлэр диэн. Итинник оҕолорго чэпчэки оҕустук быһааран оҕо бу он икки ыйы уонна дьыл кэмнэрин араара үөрэниэн сөп. Болҕомтоҕут иһин баһыыбаларын, бары доруобай буолун.